Za le caan hi Pathian nih caanṭha kan pek i kahin kan sibawite, kan naule, kan fale chungin Doctor Biak Cung Lian le Doctor Sarin pa he tonbiaruahnak caanṭha kan hmu caah Pathian min hmasa bik ah kan thangṭhat. Doctor Sarin pa lebang cu tuan deuhpi in hi coronavirus rungrul hrik ṭihnungmi kong he pehtlai in bia kan zawng ah bia a rak kan ruah cangmi si i kan i lawm tuk. Tuzaan lei bia kan i ruah dingmi hi mizapi kan caah hi ral, hi zawtnak, hi hrik hi, hi rungrul zeitindah kan tei lai timi kong he pehtlai in kan sibawi-te sinah biahalnak kan neih dingmi a si caah hi hnu pinah hin cun Dr. Cungpi, Cungpi ting ka auh te lai, cun Dr. Sharon Par he Van Van Nu tiin bia ka van hal te hna lai i tuzaan lei caan ah nan pahnih tein caan nan kan pek caah nan cungah kan i lawm tuk ti kha hmasabik ah chim ka duh. Van Van Nun a sinah van hal kan duh colhmi cu Laitlang sizung vialte ca kan ti lai cu hika kan cozah lei nih ngandamnak lei rianṭuannak nih hin hi rungrul hrik ṭihnungmi in zeitindah kan i runven lai ti kha nan kan tawlrel piakmi a um ko lai i um zong um ti thawng kan theih i zeitindah nan kan tawlrel piak Cucu na kan chim kho hnga ma? Kai khah duk tuk ve cang tha lam pek he. Amasat bik cu kanmah cozah lei i kan tuan damnak lei mu damnak lei zung i kan tuan ning ahcun vei ne Tuluk ram nih mu mi cu ti nung cang ti WHO thong a rak thanh in khan kan nih cu makha prevention kan tela mu i khamnak mu i runvennak tu kha tampin thong kan rak zamh nan kan tha rak dernak song tampi te cun atu ah hin kawlram ah minung pahra positive an hmuh cang hna zawtnak rungrul bak an hmuh cang mi hna mu le Lai tlang zong ah pakhat um Tidim khua a si cu tikah mah positive an an van hmuh hrim khan cun tam tuk kha ke kan lau cio cang le mu kan rian zong hi a tam deuh ngai le A biapi cun positive an hmuh si ahcun kanmah sizung lei kan i timhtuah ning ahcun mizaw chiah khawhnak isolation room kan te a dang tein mizaw dang he fonh lo in mu a dang tein hmunhma kan chiah piak hna ma cu taine se yung kan te khi banabia chikha hei te ri hei te bantuk mu mam tuk taine se yung tiang zong he isolation room kan i timhtuah piak a biapi bik cu covid 19 ne a biapi bikmi cu i runven hi si kan i runven thiam si ahkhan cun kan kan tei khawh deuh ko la. Sizung lei nih cozah nih Laitlang caah ṭha tein budget a kan timhtuah piakmi um ve ko lo ma? A um. Atu hi a zawmi um sual selaw sizung hi ralṭha tein kan fuh ngam dih ko lai lo ma? Atu tiang hi cu kan i vei ngai ko, an i ring ngai. Atu zong hi nifatin bak hi kanmah Pi Thang Su Win Ji he mu biaruah hna kan nei peng video conferencing an mu nan herhmi paoh rak kan chim u ti sila an kan bei peng banabia ah pipi kan timi mizaw zohnak mu thuam te pawl zong hi a si khawh chung hi an kan bei ngai atu tan tluk i an kan bauh chan hi cu um lo ti tluk khi si an ready ngai ko mizapi nih tah cu sizung lei in nan run nan kan runpen Biakmi chungah mizapi nih tah zei ṭuanvo dah kan ngeih ve? A ṭha tukmi si ma miphun hlate mizapi he a biapi bik kan si. Iaticun sibawite siamahte hi cu i run ve nu ti matilawng matin matin um u nan kut i ṭawl peng u te cun mibu umnak kal hlah ti lawng kan in chimh khawhmi hna a si. A zul taktaktu le a tuahser taktaktu cu mizapi khan an si caah mah kha a hmasat bik ah mizapi nih nan kan bawmh khawhmi a si. I kut a leng kan rak tlin paoh ah kut i ṭawl ding hei ti bantuk pawl mu. Ba cun mibu umnak ah kal lo ding mu. Mah pawl hi na kan bawmh khawh tukmi a si. Atu lawlaw se ah biaknak lei zong in teh pumhnak zong tuah ti loin online pumhnak nan kan tuahpimi zong kha mibu nih nan kan ṭanpimi pakhat si. Cun a biapi i nawl kaan duhmi hna cu mibu lei nih a biapi bik i kan tuah khawh ti ka ruahmi cu te ramdang lei rak tlungmi paohpaoh kha damnak lei zung rianṭuanmi le ucho yi mu yati ucho yi mu pawl sinah thawng rak kan thanh hram u. Yati ahcun atu ahcun positive an si hnu lawngah khin contract kan laih hna cun a har ngai an khi i mah tikah aa chawnh ning zong khi tampi nih nan thim cang nan theih cang ko lei te i kan i tongh hnu ah hin nazi kullali chung rungrul he nung kho cu kan o nazi kullali mu banabia cabui cung ah a nun caan aa dang kho hi bantuk catlak cung ah a nun caan aa dang kho nan a biapi cun nazi kullali chung a nung tiah va chim ko si lo te i mah tikah mati kan tongh kan thammi pawl vialte in khan kan pum ah khan a lut cang cu nak rungrul a lu hnu ah khan nihra sorry nithum in nihra karlak ah an zawt nak sining he a lang tawn banabia kan takling kan hrom fak te thachuah hman lo te pawl he khu ti bantuk kha chuak tawn mah tikah mah karlak hratrum kha cu ramdang a tlungmi pau pau kha cu inn baka nih er bak hau e mah kha mipi bawmh khawh bak mi se e banabia atu thantlang zong ah pakhat mu chip ngai lo in khual a tlawn nak kha kan hlen kan hal tikah Singapore ka tlunnak thlahnih si cang tiah kan hlen ko cu mah tiah khan an thlah nain aa ṭhupnak innnu nih khan ocho i mu a rak kan phuan i phuan timi kha makha a ṭhat lo sa lo manu a ṭhat lo sa lo mipi caah ma a dikmi si makha i mipi nih makha a ngan bik na kan bawmhchanh khawhmi si Doctor Cung Pe, uh, atu lio Laimi kan umtu ning ah hin hi hrik ah hin kan i runveng tiah na ruat maw? Serious tein biapi in mipi nih kan ruat tiah na ruat maw? Community kan cawlcangh ning, mibu kan cawlcangh ning hi zaangfahnak te hong kan chim kho ve lo, kan i lawm tuk hnga. Uh, kan chim ko ahcun uh, mipi kan i timhtuah ning, mipi nemah Covid cung i uh, zei, zei kan rel lo ning khi
a tam ngai rih. Nawl kan ngei. Nawl kan ngei lo ni hi a tam ngai rih. I atu kan tonmi case ah hin
cozah lawng in i chin khung ah mi khi si lo, cozah lawng tin khan riantuan khawh khang ah mi khi si lo. I atu tan hin cun mah mipi community engagement timi mipi hrimhrim nih hin kan dalpi hau. Mipi nih oi dang khan cun zei ka ti lai tuah u tuah u timi khi a si lo a si tawn hnga. A san tein tuhin cun mah mipi pakhat cu pumpak cu nih khan active participation maw mah tein timhlamhnak te he kan tuah hna khi a hau timi khi fiang a tu i capo kan um kalnak lawng si kho Hakha khuachung lawng khin capo awsawm khin a tuakmi si ZNG ti te na um ZNG te bantuk ai kaa chawnh bal lo cakon ni cakon thawng tuk tu bantuk in khin capo awsawm sawm ka ruatmi khi kan an si kan tampi makha batak tiin khin zei ka talai mipi hi mah zawtnak kong he ṭha tein update information kanmah te zong in la kawl hna usih cun atu hina cu facebook zong tampi um cang tadin zong ah mah covid kong lawng te khi si mah zong hi covid kong ra hoi cang ti si loin khan ṭha tein ngai hna usih zulh ding poh kha ṭha tein zulh hna usih timi ka si mah kha mipi hi cu atu lo si cun kan tha cu a ter deuh rih mah na kan tha zang sau dang cu kan mau kan hau rih ko kan i lawk. Mabano thil pakhat te, tuhin Mirang holh lengmang kha kan theih i self-isolation ti bantuk, self-quarantine ti bantuk kha kan hun theih lengmang mi a si i hihi Laikhal pa, Laikhal nu lungpiang ding te zafahnak te hong kan fianter law kan duh ko. Okay. Mah quarantine kong hi kan buai ngaingaimi si. Lai khal hika lai tlang lawng si loin mu Kawlram pumpluk zong nih hin quarantine nan ti ahcun a ṭih bak in an ṭih le a zaam bak in an zaam. Makar ṭih ding khi si lem lo. Zei da si ti sin quarantine khi thongtlak si bak la. Hmun pakhat kha an pek le i, biabiah sizung tluk zong khi si lo. Sizung i va kai khi cu zawtnak an hmuh cang silole zawtnak a langh ning bianabia taklin ti bantuk hna kha a va um cang a va um cang nu sizung an chiahmi cu isolation ti si kuta hmuh mu damnak lei ah tel cang okay cu quarantine timi cu zeikatala surveillance phunkhat khi si ve ko zingzan in an dam maw dam lo ti check nak ding lawng khi si i tunai ka chim bantuk khan nikhat in ni hleili chung karlak ah khan zawtnak a langh tawn tikah mah karlak kha a langh sual ping pang ah ti i a dangte ah chiah kha si ko. A dangte chiah. A dangte kan chiah hna kha si. I mah karlak ah khan an dam madam lo te an chiak hna le ni khat voi hnih maw ni khat voi khat maw a har deuh ahcun ni khat voi khat zong an chiak hna le i mah karlak i a dam lo si ahcun sizung nih khan rak lak i sizung ah chiah. Kha va ummi kha va ṭih tuk ding zong si hme la. Ding a si bak lo si. Atu tein i pehtlaih. Zawtnak rik nei mi hmuh in do kan i hmuh deng ma. Si si si. Maka capal te ko. Si. I Na um a neih zong khan nei kho ve thiam. A si, a si. A nei kho ve thiam timi lungthin in khan kan thleidan hna hnga. Laimi khi cu chiatchiat kan lut tuk ma se maw, kan i dawt ma se, kan i zaangfak dak se ka thei ve lo. Pakhat le pakhat ke ma ti i a dang te kan man chiah hna le ticun kan lung hna kha a zor phun um cun ke thongtlak hna khan kan ruah tun le kan tli tawn Laimi lawng silo atu Kawlram an hlutmi zongah mu a thi tein an rak lut thul an history mu an rak kalnak hna tha tein an kan chim lo bantuk an um i mah karlak i home quarantine tha te i a dang te an van umnak thawng khan kanmah chungkhar zong kanmah pumpak lila zong te cun kan khua kan ram ca zongah thahnem tukmi kha se tih ding a rak si lo Eidor kan i lawm. Cungpi zaangfahnak tein social distancing timi biafang te an hman ngai fawn i mibu sin um lo ti tiang lawng kan lung a fiang i fel deuh vak te na tu i ronron bantuk khan laikhal pa laikhal nu kan lungfian ding te hong kan chim rih lo kan i lawm tuk ko hnga. Social distancing ti tikah hin pakhat le pakhat kha neihniam rian um lo kha si ko. Hi Makazawn atu Cemai Wujithana nih a timi si ahkhan cun mibu kalnak, mibu umtuannak ahkhan kal lo ding timi kha ti cun minung pakhat le pakhat kha a tlawm bikmi thum i thla tah um ding. Rak peruk ti bantuk te hna Chin mifa tah. Mi tah, mi tah kha cu mi zeitik te lai pe thum in peruk kar fian te maka hin cun pe thum tlawm bik pe thum hna ding timi kha maw. E cun a si ko si kan cun inn chungah dai tein um Tikau cun bazar kal tik zong khan mi an um lo caan te i mi a tlawm caan te kha va kal timi ka si i mah cungah hin research finding an tuahmi an langhter chihmi lawng cu si si ahcun maka social distancing timi pakhat le pakhat hlat tein kan um si ahkhan cun a zul lo bak lomi social distancing a zul bak lomi minung pakhat nih hin thla khat chungah minung zali leng hi amah zawtnak kha a ngeih sual si khan cu a chawnh kho hna ti ka si i Ṭha tein kan zulh. Zakhat in zakhat kan zulh khawh lo hmanh ah 75 percent hrawng kan zulh ko bu hmanh ah khin thla khat chungah minung pahnih pathum a chawnh khawh timi khi a si ṭhiamṭhiam. Hi mas te ah khan mah social distancing he mibu hrial ding cun pakhat le pakhat pe thum hlan in i chawnhpiak ding, umṭi ding te pawl he biatak te cun kan zulh khi a hau. Cu a si. Social distancing cu makhat si. Biatak tein kan zul hna cu hau kha. Cuti siah Laimi thi sual si lo rua kan i humh lo matlat deuh humh. Kakha sibawi mit tin fel tein kan chim ko. Kan lu hmuhzi kha philh i hum lo ma tha humh. Okay. Kan cu mu thi a lo a tongmi ca kha cu hei fak tuk ko hnga. Asinain tein atu zong pumh ah kan te online kan i pum kho ko. I rak inn i inn teng i va ṭhutpi zong kha kan tuah kho caan chikkhat chung cu kan tuah kho lo zong kha a poi khin ka ruat lo online zong in mah ram i humpi tu bantuk zong kan tuah khomi si ko i atu zawtnak kan ton lio tihin cun ruak khumh zong khi a si ko cun hrial khi ka zumh ko Van Van No bai atu lio kawlram kan tonmi kan sining zeimawzat nakin kan chim kho chap hnga maw cu pin ah nangmah na ser ni zeidah mi zapi ni hi cu thei hrim hau ko ti na ruah mi um ahcun zafa thong kan chim ve hnek lo kan duh ko
Bei Kawlram sining hi cu atu he mizaw pahran hmuh cang hna le mizaw pathum he England ram erak tlung mi an si cun pahnih hi US ram erak tlung mi an si pahra kan ti ramdang tlungmi pariat an si a fawinak chim ahcun e makha imported case kan ti hna maw a leng rak lutmi macun pahnih hi ramdang a kal lo nain mah ramdang a kalmi he aa chawnbiami aa tongthammi an si i makha kan ṭih bikmi si imported case si loin maw local transmission timi kan ṭihmi si e pakhat le pakhat kan i chawnh khawh cang ahkhan cun bianabia aa chawnhmi pakhat nu nih khan a dang kha a va chawnh khawh cang tinak kha si ramdang ah kal theng hau lo zali reng lo tam tuk cu si mah tikah khan social distancing le 14 days quarantine kan tuahmi hna kha cu a herh bak cang yati ahcun atu ramdang tlungmi he chemical ramdang tlungmi ka salo kan ti khawh ko na mah kha a rak biapi ti lo atu hnu ahcun nu pahnih he zawtnak rungru an neihmi pahnih kan zoh tik hna ah ramdang tlungmi an si lo mah tikah social distancing cu kan tuah bak hau mibu umnak panabia nai tan zongah lau tuk cio in thinphang thlarau in thil an va cawk hna mi an i bu hna cu mu mam tuk hna kha i chawnh tak khawh nak bak khi si cu mu hei duan tuk cu market kan kal tik zongah fimkhur deuh in te

Si dawr i a but bak in kan i bu ko i zei si paoh kan cawkmi kong ah zei ralrin awk hna kan nei lai maw? Cu mah duh paoh si din hna hi teh a um sual sel law zei si dah kan i ralrin awk a um ti bantuk nai chim awk na kan nei kho hnga maw zaangfah te? Si.
Vei nai ah khan rifle si nih a khamh a ti khan thawng kha thang cu mu. Thawng kha thang ti ah khan duh ning paoh khan cawk

antibiotic zong siseh mah tuk rungrul a thatmi sii pawl khi sibawite nih a kan chimhmi nawlngaih lo te kan mah duh kan hal si khan drug resistant timi khi a chuak a fawi tuk mah te khan atu sii nih a chei te hna lo sii chei si chei te lo timi khi atu khin covid ah khin zei sii da tha zei sii da tha timi khi tu homan nih bia thiang ten a khiak rih lo mah kha kan duh pan hoi na kan rak dim cang sual si a khan cun ngandamnak le mah sii tha timi kha

rum cul thatmi si a si. Orfa si ti hin sabu din kan pek hna ah hin khak chuah deuhnak khuh lonak tu bantuk le muta si ti hin kan pek hna cu mu atu ka cu thru ma sin ka cu rum rul that tu ka su ti kan chim ko lo sa kan cu puta si cu mah no ti sin din lo kha a tha mi si
kan i lom tuk cun thil vanva nu na sinah van hal chap dongnak bik ka duh mi cu zeidah mizapi nih sizung lei kan in bawmh khawh ve hna lai timi ah mipi kan i tel khawhnak ding a ser bikmi pakhat hnih te kan chim law kan i lawm tuk ko lai. Tunai zong ka chim cang i ti a pakhatnak bik ah ramdang a rak tlungmi paohpaoh kha cu zaangfahnak in thawng rak kan thanh hrim u. Atu cu sizung lawng khi kanmah cu mai yuun ṭhan an si lem lo. Atu MCH ti bantuk khuate lei te pawl ah khi mu midwife te tahual siamah hna an um, Chiang Mai Yu hmu hna an um, Ci Chet Ṭit Hnit hna an um. Zaangfahnak in thawng a kan thanpiak u. Pakhat a kan bawmh khawh bikmi, a ngan bikmi si. Kanmah thazaang nih kan tuah khawh lomi si. Macu a pahnihnak ah atu sizung le vei pawl ah te Ciamai ṭha hna pawl an hman dingmi ah khin marks te, marks hei ti bantuk, macun vei pawl mizaw hi um sual sehlaw PPE timi hruk in khin zoh hau, e ma bantuk hna te, macun kuttawlnak khi, kuttawlnak hand gel silole chapiat maw silole o hangial hei te ko se foi nak sun te ti har te ka khen chap jet nak manin khan hangial ka tha deuh ha e mam tuk na zong khe hlut kan her ngai ma chon asi kho chung cho atu covid 19 avan cho anu ahen kan ma ha kha kho chung long ka mu kho mi sare dai the season dor mai te te ya kutrol nak te an van chia ma kha kan i lom tuk ma ban tu ka tampin

Mahka miphun thadeinak kha a karhter ngai ti mahka kan i ralrin ngakbu kan hrial a si khawh bik kan hrial hau timi kha vun vun chim ka duh cun pahnihnak le si ta si ahcun oh sorry kanai ka vun kir than ding si lo mah zutnak hi tuluk theng mang a chuak mi si lo ho minung a simi paoh sinah khan aa chawn kho mi kan si caah khan mah zutnak nih khan a dang a herh lomi buaibainak kha chuahpi lonak ding ca kha mahka kan i ralrin hau cun a pahnihnak le si si ahcun Laitlang cu fimthiamnak hi kan level kha an tlawm tuk rih. Tlawm tuk rih lo khan nai ten lo khan an theih ko. Arti bu nih khamphei tu bantuk cu atu ka chuak than. Zeidik si banhla ei lawng si cun an tam bu lawng ma si an tam an tam cu bantuk zong khi a chuak lengmang i maka hmaanmi information kha atu ngandamnak lei Facebook kan hmang ko cio hna lawng ti khan a ngandamnak lei nih an thanhmi sibawi te sayamah te nih biatak tein zulh a kan tumi tu